ntokoza le nhlekani yi mi amukerile ka munghana lona fm aye aye aye khalanda mi pfukile hi pfukile ngo a hi pfukile mani na ku hisa dyambu a a ni tivi mi le tlhelo rihi ra tiko kambe um ku na kun'wana yi nge le ku neni mpfula la joni la yi le ku neni swinene mpfula ku sukusela nampundzu ya mi hi phamela nyana hikuva hi le kusuhi na n'wina hi la pitori la o mi le pitori n'wena that's right eh ni ni ni lava ku hi bula nyana la eh ku na team xirimani ku ya hi leswi a ni tiva swoho a na ha swi landzeleli ngopfu swa swa tis- ti- tinsimu hi mhaka ya ntirho lowu se ni tirhelaka ka woho hala kambe leswi a ni tiva swoho i ku yi team xirimani yi katsa eh vanhu vo fana na va prince rhangani na va mr post eh hi ndlela yeleyo i ntiyiso Eh no mo ni yi lunghisa eh eh mo ni lunghisa hala ka rhangani uh-huh. rhangani ku na rhangani music okay ya rhangani va independent then va na production ya vona okay and then va na leswi va swi tirhaka vona as rhangani production rhangani production i ya prince rhangani ne That's right. Okay. That's right. And then so ka team Shirimani hina na Rangani Productions hi hlangana loko hi tirhisana ka ntirho wo karhi at this point. Eh, eh. So it it independent eh, companies leti nga timbirhi kambe loko swi fika ka ntirho eh loko ku ri na ntirho lowu hi hlanganaka ka wona hi khomisanaka ka wona then a hi swa endleka. Kambe team Shirimani yi katsa na Mr Post. Yes team Xirhemani Mister Pose u le ka team Xirhemani na ti na ti artist tin'wani ta team Xirhemani va JK va va va tele nyana lava tivekaka lava nga ka team Xirhemani. Leswi swi vulaka ku ku na vuxaka bya kahle a xikarhi ka team Xirhemani tani sweswi mi nge ya tirhisana na Rhangani Music. That's right. Vuxaka bya kahle swinene. That's why na mintirho ya kona yi sasekile. Loko ku ri ku na vuxaka bya kahle ni lava ku ta kamba ku ku nga va ku endleke yini leswi nga endla leswaku xiyimbeleri xa le ka Rhangani Music na xiyimbeleri xa le ka Team Shirimani swi swi hetelela swi voniwa swi kha swi susumetana exitejini kambe ni khomele ni tani ni sungula ni kuma nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi yisa mahlweni. hi swona inkomo i makume mbirhi nkaye timene okay mali ka bota lexi ne um sweswi hi twa ehoyihoyi leyi a yi ri kona between team xirimana i rhangana ni music as mi swi twingu um doctor um xirimana i vele ku vulavuleni hi vona i va nga sungula a hi a hi yingiseleni swi ya mahlweni hi ndlela yo yoleyo ni ti ri la layinini la ni na dokodela joe shirimani eh, kusuka ka eh, tim shirimani kasi ke hi le ku buleni eh, hi mhaka leyi kumbexani mi nga yi landzela ngopfu ka social media van'wani vo tala van'wani mi yi vone yi kha yi endleka thwi hi ndlela yo yoleyo Eh dokodela nkhesiri swinene loko mi ni khomele riqingho eh hina hi lo vona swithombe swimbirhi swinharhu eh n'wina Um mi nga va mi mi yi vonini mhaka leyi yi kha yi endleka loko ku ri ku mi yi vonini kahle kahle ku endleke yini um voni ku swo tala um hi leswi swi nga ta vulavula hi vo ma ma madoda leswi nga humelela kambe um loko ni tsundzuka kahle na mina a ni ri kona ka ntlangu walowa um kambe loko ku humelela leswiya laha ni tshami kona a movheni a ni ri kule nyana na stage Se loko swi ta sungula ni swi vonangi ni lo vona hi loko se um swi tshunela haleni ka mina okay and then leswi ni nga vona swona hi loko I'm sure loko se swi endlekele laha stage se hi ku laha ka movha leyi a ni ri na yona a hi a hi ri swin'we na rhangani loko hi ka hi ta a hi famba hi yona eyi se um swi kumeka ku none rhangani leswi nga humelela lahaya Leswi vuye swi endla result ya ku ri na okay rhangani vatirhikulori va hina lava hi nga na vona se va ta na yena laha movheni Okay. ku a a ta a ta a ta wisa a ta wisisa na mihleketo se hi hi hi loko ni ni sungula ku vona ku hayi mhani ku na problem laha se loko ni ku na langutisa ni kuma ku okay ingaku problem leyi yi le xikarhi ka vona va ri vambirhi rhangani Brig Zandani na Mister Post ma swi vona se kwalano ke loko na ha langutile se swi kuma ku nkarhi wa ku vulavula wu kona hi ndlela leyi a swi ri hi wona a swi ri a swi ri tense nyana a ku ri na tension nyana se I'm sure loko Mister Post a se a tshunela movheni so loko a tshunela movheni se rhangani yi zami ku avoid-a ku ku nga vi na ti-problem ku ya mahlweni se hi loko yi suka ke yona yi yi tlhelela a xiteji. A yi ya yi ya perform-a tinghoma ta yona. Kambe swona a swi a swi tikomba ku ku na problem se loko se ni ta yi kuma ndzhaku se loko ni vutisisa kahle ku ri kahle kahle ku humelela yini loko se va byela ku nga ku problem yi sukele stage a ni a ni ta tsakela ku vona hi vinyi Okay, va ya. kota ku swi ku swi hlamuseta kahle ku ku nga va ku humelele yini mina no fana na munhu loyi.

Thimi ya n'wina yi tsakile ku ku na va ha tsakile vanhu va n'wehe ngopfungopfu loko hi fana hi languta n'wehe na Mister Post lera ku mi nga kota no vutisa Mister Post ku ri hikokwalaho ka yini a fike ka xiyimo lexiya mi ze mi nga ti kuma nkarhi wa ku lava ku ku landzelerisa swi swa muxaka wolowo? Yah hi ku loko mi ti kuma mi tirha na vanhu. Hi ngo ni ku ka team Shirimani hi na protocol and hi na milawu leyi hi tirhisaka yoho loko hi endla swilo swa ntirho lowu wa hina. Ni wu kumile nyana nkarhi wa ku vutisa Mister Post ku ku nga va ku humelele yini kambe a a ni swi endlangi a ka scene liya hi ku a swi lava laha ku nga ku nga miyela nyana. E, ni wu kumile nkarhi. E, u vuye a ni hlamula laha ni nga ni hlamula kona. E, kambe a hi nga si kuma nkarhi wa ku ri hi va hi kumeka hi ri ofisini hi ku un'wana na un'wana u le kulenyana, Yes. swo fana na sweswo. Ya, but e, loko ni ta ya ka xivutiso xa ku ka team Shiremani loko ni langutisile e, ku tsakiwile kumbe swo fana na sweswo, xiyimo xi yime njhani? Ku fika roho siku leriya E, a ni tiva ka Tim Siriman ku ri na moya wa kahle, ku ri na hinkwaswo leswi a hi tiva hi ka hi hanya swona. A ni tiva swi tshame hi yoho ndlela yaleyo. And then up until ku ze ku humelela incident liya. Se ka nkarhi wa sweswi na kona tanihi loko hi swi tiva ku loko ko tshuka ku humelele problem ka ntlawa wun'wana na wun'wana ku va ku vekiwa nkarhi wa ku ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi swo sweswo and then ku kombisaniwa hi ngi hi ta kuma mbuyelo ka swona. se ku vulavula ntiyiso swo fana na ku ku nga va ku ri na problem problem leyi hi tivaka hi ya leswi nga humelela le ngopfungopfu okay kambe hi leswi hi nga ta kuma nkarhi wa ku hi tshama hansi hi vonisana hi swona a ku swi va na ku um ku na swin'wana swi nga cinca ni swi tivaka Kambe, kambe ku na swin'wana, loko ni kha ni hi lavisisa la, ku twala ongeti ku na, ku na swin'wana n'wina tanihi dokodela na, na Mister Post mi nga hundzisangiki kahle kumbe mi nga hundzisanangiku kahle. E, a ni tivi ku a mi swi fambelana na masagwadi. Ku nga, ku nga va ku ri na leswi swi nga ri ku kahle hi timhaka ta, ta, ta mbuyelo lowu nga hetelela wu va koho ka masagwadi lawa ya ri koho ka xitichi? E. Ka sweswo, ya, ku na swin'wanyana, tanihi leswi ni nge, ko tala loko u ri na problem yi ku nyika nkarhi wa ku tshama hansi hi vulavula hi swona. Kambe ni ngo, ni nge swi, ni ngo yi touch-a lahaya na lahaya. Masagwadi ya Munghana Lonene a ni ri ma endlekile hi ndlela leyi ma nga endleka hi wona, and then se ku fika ku va na mbuyelo wa ku ku wine va mani loko swi fike kwini. Se ngopfungopfu hina laha, A ka xitebulu xa hina. Loko artist yi nominetiwile ka masagwadi e swo fana na sweswo ok swa humelela ha swi sapota. Loko yo tshika yi wine award e hi ku ha empowerana award leyo i ya yona artist leyo a ku na nchumu lexi hi xi tekaka team xi ri mani loko yi ri award leyi nga ya artist A ku na nchumu hi xi tekaka. I award leyi fanelaka yi tsakisa yena tanihi leswi hi emphawaranaka. Se a ka leswi ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona ku ve na na award ya producer. Producer award leyi hi leyi nga humelela hikwalaho ka ku va. Mister Post a wine ti-award to hlayanyana ni tshemba ku hi swi fambisa hi ndlela yo fana na leyi ku a swo sungula yes se ko kwalano hi kona laha ku nga va na xihoxo nyana lexi a hi a ha ti vekeli nkarhi ku ri ta tshama hansi hi xi langutisa laha a ka ya Mister Post ti-artist hi kumeka ti-producer hi kumeka hi ri mune. eh, ka production leyi a yi ri involved ka ka ma awards Yes. eh, a- album album ya ndhambi Mm. eh, loko yi ta kuma eh, pro- eh, award ya ya producer se swi kumeka ku okay swi vula ku vanhu lava nga va involved ka album liya hi vona valavo ku nga prince randani eh, mambawulele joe shirimani and then na mr post eh, a ri part ya ti-producer kwalaho Eh, Se- kona eh, okay. a- Se, se xiphiqo xi fike xi va kwihi kwalaho? E, ya, a ni ri, loko se swi va tano, loko award yi kumekile, e, ku fanele ku va na mali leyi fanelaka yi ya ka ti-producer. Se kona kwalano hi laha ku nga fika ku va na problem ya ku mali a ya ha kotangi ku fika ka ti-producer. Ene hi ndlela liya yo, a hi swi languteni hi ndlela leyi, e, ko tala e system leyi tirhisiwaka loko ku ri na prize winner va rhumela tifomo. And tifomu leti va ti rhumelaku va ni rhumele tifomu ku ri ni ti tatisa mina ni yimela sayiti rero ra ti-producer hi xona so ni endli ni endli tani va lava na ti-details ta ku loko ku va mali ya kona ya rhumeriwa yi rhumeriwa kwini se a ya a ya ha vonakangi hi swo swi nga fika swi hi hlamarisanyana a ya ha kotangi ku fika um swo fana na sweswo se ku swi endlise ku yini a hi nga se swi kuma kahle a ha lava ku endla ti-follow up ni nga ku ya E, misunderstanding yi nga va yi ri kwalano ka ku ri no na sweswi e, ti-producer a ta ha languteli mali liya mara a ya ha kotangi ku fika so ni nga ku hi mm. swona leswi ni nga vulavulaka hi swona kwalaho loko mo ka ya ha kotangi ku fika a yi hakeriwangi hi xitichi a xi hakelangi ya ti-producer a ti a ti kumangi mali liya ya ya ya ti-award so um se mara loko hi ya na swona Hi kha hi ya mahlweni, so swi ve mhaka ya ku ingaku yi vuye yi wela halaya ka sayiti ra mutirhikulorhi ku nga Mister Post. Oh, se oh yi kahle kahle yi hakeriwile xitichi xi hakerile a xi koloti yi nyikiwe yi lo ya ka Mister Post a mi vutisangi ku hikokwalaho ka yini yi ye ka Mister Post ku ve n'wina mi submit-e phepha leri a ri fanele ri komba ku loko mo wina ri ta ka yi ta ta ka leswi mi nga ta va mi lerisitse xiswona. Ya hi ku a ni ri loko mo langutisa um eh, Butpet a ni ri hi le ka nkarhi wo tika nyana wa ticorona na swin'wana na swin'wana so um process ya ku endla swilo ko tala mi kuma yi teka nkarhi hi mhaka ya swin'wana na swin'wana so na hina tanihi xitable a hi ri ka yona process yaleyo ya ku ri hi ta lavisisa hi vutisa ka munghana lonene ku swi nga va swi endlise ku yini so ya a hi nga si fika kwalani ka ku ri endla follow up kambe um se eh, mr post kambe ku fika sweswi mr post Leswi mali yi nga fikela ka vona a yi se fika ka vahumelerisi lavan'wana. E, a yi nga se fika ka vahumelerisi van'wana, mara ni tshemba ku na yena i ta kota ku mi byela kahle hi ku na hina a a yi ri mhaka yo e, loko yi nga si fika hi lava ku tiva ku why then e, ku na explanation leyi yena a nga yi endla. Se tanihi leswi mina ni nga tsakelaku ku Alright. Eh, ni nge va vuli on behalf of Mister Post. No, inkomu. Hi yena a nga kotaka ku a swi veka kahle hi sweswo, kambe a yi va mhaka leyi nga ze yi vanga mpfilumpfilu. A yi ri mhaka leyi a hi ta yi address-a eh, a hi management swo fana na sweswo, kambe ku hlamula xivutiso xa n'wina loko swi fika ka Masagwadi, answer-a hi yona leyo. Khensile dokodela, ni khensile swinene eh, nkarhi wa n'wina. I ma.